Şumy şu gün iki müň üçünji ýylyň mart aýynyň dokuzy Nurmuhammet Aşyrkuryň öýünde Nur däde öz durmuş ýoly barada bize gürrüň berjek diýýär. Ilkinji sorag Nur däde özüň öz doglan ýeriň barada, doglan ýylyň barada, eneň-ataň we şol şo günler barada öz çagalyk döwrüňden näme ýatlamaň ba bolsa bize aýdyp berseň. Aý men gysgaça aýdyp beraýyn.
Aýdyp beräý.
Meniň öz doly adymam Nurmuhammet Aşyrpur. Kakamyň ady Meret. Biziň Ejeň ady näme? Ejemiň ady Hesel. Men iki tarapdan, iki tarapymam aýtsam gowy boljak, sebäbi iki tarapym bilenem baglanyşygym bar. Biziň asyl geçmiş oturmyş ýerimiz bolan Kakam tarapyndan Esenguly etrabynyň Çekişler obasynda. Şo Çekişler obasynda köplenç diýejiler oturýar. Biziň hem taýpamyz diýeji bolmadyk. Şo ýerde ata-babalarymyzyň hemmesi şo taýda oturypdyrlar. Ondan ejem tarapdan babam bolsa Esen ahun. Ol Kümüşdebede oturan Esen ahun Nedimi. Ol Buharada okap, şo sady ahunlyk derejesini alyp gelen adam. Muny aýtmak bilen, men şol belli bir doglan ýerini konkret diýip aýdyp biljek däldim. Bilsemem, ýa-da şo bir gapdalaý galaýyk. Pyragypdalam çekişiler we gelip gidip durusda doglan ýeri mümkin Galajykda bolmagy ýa çekişilerde bolmagy. Ýöne hemişe bärik gelip gidip duran ekenik. Soň Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda serhet baglanýar otuz dördünji ýyllarda şeýle şoňa golaý wagtda. Şondan soň bolsa men Maşgalamyz bilen Küştdebede galyp durdy. Soň birnäçe gezek jime bilen ýa-da müjewüz bilen gelip gidenim ýadyma düşýär, Mälik Esengulan çekişleri. Soňkusy düýpden kesildi, hiç ýyl rugsat bermediler. Şonda men aňyrda galyp, Kümüşdebede özüm ötdüm. Esasanam şol babam Esen ahunyň. garamagynda şoň terbiýesini aldym diýen ýalam diýseňem boljak. Maşgalaňyzda näçe çaga batdy? Dädiň, näniň näçe çagasy batdy? Menden öň bolup ölüpdir, iki doganym bolup ölüpdir. Menden soň hiç çaga ýok. Ýeke men özüm ýeke galypdyryn. Soň Kümüşdebede şo taýda başlangyç mekdep bardy. O wagtda başlangyç mekdep alty klas bolardy. Şonda alty klasy men şo Kümüşdegede okap gutardym. Ondan soň Bender Türkmen, o wagt Benderşa diýilerdi-dä.
Näçinji ýyllygyň ýadyňa düşen?

Bir mekdep bardy Hunaristani Fenni Şapur diýerdiler. Ýani Şapuryň adyna bu atýan oglunyň ady Hunaristani Fenni. Ol Hunaristanda bolsa okalanda ýarym gün okap, ýarym günem şo taýda Bender Türkmende depo bardyr. Häzirem Marşrut demir ýolunyň nemesinde, garamagynda şo depoda işleýärdi oglanlar. Biz-ä birinji kurs bolansoňam birinjiden indiden bek biz işlemedik, ýokardakylaryň hemmesi işläp şo taýda bir tor hünär öwrenýärdiler. Ine, lokomotiw tämir etmek, remont etmek, slesarlyk. yhtagerylyk, şuny ýaly zatlary öwrenerdik. Soň okap ýörşümizde ikinji kursa geçemizde biziň ýolbaşçymyz şo wagtda şol mekdebiň ýolbaşçysy Murtaza Rezewi diýerdiler. Murtaza Rezewi bi gaty bir oňat adamdy. Gaty gowy terbiýeleme terbiýelärdi oglanlara hemme zady öwredýärdi. Onsoň durmuşymyzam o sada gowudy. Iýmek içmek mugtyndan ýylda bir gezek geýimem berýärdiler. Şeýdip okap ýörşümize tomus ikinji ýyl geçenimizde tomus ýaňky ýemäni şo Redewini Murtaza Redewini Tährandan gelip tutup alyp gidipdirler. Oňam sebäbi soň bile otursak bir o gaty bilemzok biz oglan hat beren. Bile otursak ol şol penjaw seneferiň içinde şolardan şo duktor Erani da bilen baglanyşykly kommunistlerden eken. Şoň üçin onuň aňyrda ýerden yzarlap bilip ony tutup akelup zyndan edipdirler. Onsoň şo Hunrastan şapuram ýapdylar.

Ýan Guwwany okam öýe men, ne Aýy Netjary bardyr, ne Gurban Netjary men Nusaýygy men. Ondan Aba Abaýy soň Kümüşdebeden atylyp neme Rtdtanda bir ok atylanda şoňa degip öldi bir gije nemaýyş görkezilip bolupdy halat. Ondan soň Hajar Abiýewa.

Hemme zat taglybly zalda bir hili ýyňy boldy. Zatlary serwazhana, Nil ady dagy sowet goşunlary eýelediler. Şonda şol şo ýyly men ondan gutardym. Dogrusy men köp şotagy kürgende bolan wagtymda keselledim. Bire malariýam bardy pas, hemişe edip ýenýäni. Gyşyna, tomsuna tutardy malariýa.